Me zo vont da gregiñ gant ar c'heleier neuze. Neuze keleier ha n'int ket nevez-vlan peogwir niverenn miz Ebrel 'ma ket kredet komz diwech diwar-benn traoù Nintendo. Setu neuze 'ma ket komzet diwar-benn an Nintendo Direct a oa bet skignet an Nintendo Direct Mini a oa bet skignet da c'hwec'h warn-ugent a viz Meurzh daou vil ugent. Met kabout a gomz diwar-benn se bremañ. Neuze e benn ar fin e oa Nintendo Direct klasel a-walc'h, met sañset berroc'h, ma bon rir a-walc'h oa memestra o final toullad traoù oa diskuliet e-barzh. Setu da gentañ tout zo bet lakaet ar gaoz war Xenoblade Chronicles Definitive Edition, neuze ar c'hoari Wii, Xenoblade Chronicles, hag a zo bet adlabouret gant hag ar fin zo disheñvel. Hag e vo ur superstumm kolektor bouest ha tout bañ, n'ouzon ket pas. Noc'h evit ar re a blij Xenoblade Chronicles e da'm soñj er mennozh mat a fini un dra vat, met n'on ket n'on ket dedennet spontus gant ar c'hoari met plijout radical sonerezh ar c'hoari, setu ma Waraz e Blant ar sonerezh 'zo bet ivez adlabouret. Noc'h ket dedennet on dreist-holl gant al lodenn-se Goude-se oa zo bet lâret oa ur bern c'hoarioù gant 2K a vije war Switch, n'oc'h XCOM, Dow, Collection, Bioshock, tout Bioshock hag tout Borderlands. Borderlands 3 ivez. Ba d'am soñj ya. Ya, ya. N'oc'h aze ivez zo dedennus. A-hend-all oa zo bet lâret vije ur un DLC Fantastic Four evit Marvel Ultimate Alliance oc'h anvet Black Order. Setu, mod all zo bet komzet diwar-benn ur c'hoari anvet Ching-Sekai Into the Death hag a zo ur c'hoari dreistbevañ er Mordon a seblant e fall. Ba, vel oa bet diskuliet da c'hoar c'hornôg en aviz mar soa bet lakaet ar gaoz war darvoud Pask Animal Crossing, a zo tremenet a-bouez pell bremañ, gant al lapin a ra aon d'an holl oc'h eo. Marteze ho peus gwelet skeudennoù war Twitter ha tout gant an dud o huchal peger e tapenn uo e plas da bout pesked ha tout-se. A-hend-all oa bet lakaet ar gaoz war ur c'hoari anvet Good Job a zo ur seurt c'hoari e lec'h ma c'heret G. Courtut pe Funtus Trawigo d'ober Puis du courant-dut, film bénéfique, Yes. Euh, Catherine Fullbody euh, vo war Switch. Nor ema fell dac'h euh, klewet komz diwar-benn ar c'hoari Catherine, e moa me komzet diwar-benn ar c'hoari-se barzh niverenn a-raok, vo-tu da lakat d'ar pili Hmm. Euh, Parce nor que ema- songe. Non, euh, vo-tu da... Faut da- zaragenta, dam zon. Ya, ya, it was a regenta. Me 'ma ket c'hoariet e stumm full body, mais bon, c'hwiwello mat-se n'eo ket gavus-tre. Fin 'meus ket c'hoant c'hoari da endro, quoi. Hag a-hend-all ez eo super cool. Pugur oa just da vare an enkean oc'h aekouezh mat e un hirioadenn digoust evit Ring Fit gant euh, euh, Rhythm Game, ur c'hoari euh, lusk ouzhpenn, gant tonioù Mario, Zelda, Ha tout, oc'h eo super cool. Euh, potu bechañch mouezh a- ar ring, oc'h eo an tudenn ring, oc'h eo a zo ur ur vouezh pod diaze, me zo tuiañ ket ur vouezh plac'h. dibab ar ye- yezh ar c'hoari ivez, hag euh, modal ur ur seurt mod gant jogging hepken hep an emgannoù, evit ar re o deus c'hoant just Ah, redek. klasket 'peus ar c'hoari lusk? Ya. Plijousé? Ya, mais bah, je suis quizustrée n'oc'h eh, m'eus ket gouet kalz. Euh, m'eus Ya. gouet live izel ha non, james deus da benn d'ober un dra parfait, quoi. Yeah. N'oc'h eret vo n'eo ket nec'het. Yeah. Euh, be vo ar, ar c'hoari King's Booty daou. Bounty d'em zonge.

bet 'vo ivez deus Bravely Default daou hag n'oc'h ket un tañva, un demo war an e-shop. World Wide Game a zo ur c'hoari, ur c'hoari gant ur bern c'hoarioù taol deus ar bed a-bezh. N'oc'h ket bezañ ur c'hoari hag hanter-kant. Ninja Lab, da'm soñj eo ar Battle Royale. Free-to-play hag n'em eus kavet doa moutik-tre hag neus un tamm Splatoon. Klasket 'peus? Non. Mais non Ah, marteze e- n'ouzon ket hag eñ deuet da emezi dija pegeit. Ah ya. Mae ret vo din mont da sellet. Mm. Hag a-hend-all e oa tout un dra diwar-benn c'hoario Star Wars, n'oc'h bet un film miche dleet komz diwar-benn, se ar wech du-hont. Be vo Jedi Knight, Jedi Academy hag euh, Star Wars euh, épisode 1 Racer. Euh, Jedi Knight, Jedi Academy. An eur c'hoari a zo Jedi Knight. Ah, n'eo ket daou c'hoari Enfin, bah, zo tri pe pevar c'hoari Jedi Knight. Mais d'am songe, a vo juste Jedi Academy à vo war Switch. Ok. Mais genre, j'ai dit, moi, tri c'hoari en all, mais bonne. Ah, bah, bah marteze zo Jedi Outcast, stylé. Mais... Hag ur remake de Spanzer Dragoon evit ar re obligé de Panzer Dragoon. Modal bihan a bihan e zo bet laret ur bern c'hoario da zont war Switch, noc'h Trials of Mana Fuser hag a seblant bezañ un doare DJ hero veuiñ Elder Scrolls Blade. Se o doa lâret dija pa oa deut e-maez ar Switch 'vefe Elder Scrolls Blade war Switch. Fortnum c'est nul, neuze piv a ra fout. Warhammer 2.000 Mechanics, ur c'hoari anvet Vigor a zo un FPS. Burnout Paradise Remastered Saints Row Pevar Re-Elected The Legend of Heroes Trails of Cold Steel 3 Ez eo ur c'hoari japanat un RPG, un RPG japanat. Doctor Driller Drillland a zo ur puzzle game hag Minecraft, Dungeons. Zo un doare hack and slash ebet Minecraft, am soñj. Uh, mod all eo oa bet komzet eo ar benn an DLC evit Pokémon Shield ha Sword. N'oc'h ket daou lec'h nevez da blij ma meneget-se dija wechall. unan n'oc'h ket unan deus an daou lec'h nevez zo bet diskuliet a zo un enezenn gant un dojo hag bez' zo ur Pokémon mojennel nevez a-ratozh o fin ispilh arbennik a-ratozh fin da kompren ret deus an enezenn kwa. Hag war an enezenn zo un tour hag e lec'h ma n'haller mont ganeñ gant ur Pokémon hepken kwa. Ret eo mont gant ar Pokémon a c'hell an emgannoù. Ha bevoiañ ur Gigamax evit ar starter. Hagtre oa, setu. Atre. Aze oa keleier an Nintendo Direct Mini hag ma c'hoant ouzhpennañ just ur c'helo bihan hag a zo bet diskuliet d'ar bevarzek a viz Mae. Ar c'helo a zo e vo ur Paper Mario the Origami King da zont er-maez war Switch e miz Gouere. Ar bomm bruderezh a lak an on Da soñjal e c'hallfe bezañ distro ar Paper Mario a blij di. Blije ket dit ar re war a-raok? Ba, Paper Mario pevar ha tri-ugent zo mat. Paper Mario GameCube zo gwellañ c'hoari ar bed, fin ma c'hoari karetañ. Hag euh, hini ar Wii, mont ra goude deut ar re war euh, 3DS n'int ket mat.

Setu. Matre, vel ma ouiit moarvat eo bet nuet an itri evel euh, pep tra erbet. Euh, neuze euh, ben a fin e be erlec'hiet an itri gant darvoudoù all n'int ket lusket gant euh, an aozadur a ra war-dro an itri aze n'zout ket penaos anvet video game euh, association pen dra vel-se n'eus ket. N'en ouian ket. Fin an nommoù iskis a zo gante. Ha koulskoude, e unan eus ar bloavezhioù, ur bloavezh pouezus-tre evit an E3, peogwir ar bloavezh lec'h ma zeuio maez an X, neuze ar PlayStation Pem hag an Xbox Series X, hag a zo an Xbox nevez. E da gouzout. Yeah. Neuze notennet meus un toullad a zarvoudoù a, a vo, ben a fin. Et place Et place, ya. Uh, bez e vo uh, Microsoft Xbox Event e miz Gouere. A-benn ar fin e refont un abadenn bep miz e daou vil ugent anvet Xbox ugent-war-ugent. Ugent-war-ugent, setu. Uh, evit kinnig c'hoarioù, uh, bezonvet c'hoarioù first party, da lâret eo, c'hoarioù produet gant Microsoft evit an Xbox. Yeah. Hag a vo morvat ivez war Aziater, fin, uh, yeah, da voaz. Fin war Windows, quoi. Setu, evit ma skeudennet evit Sony, n'ouzon ket petra eo, da'm soñj n'eus disklêriet netra c'hoazh, met moarvat e vo ivez un darvoud ispisial, met dija Sony ne oa ket deuet d'an itri warlene. Neuze moarvat e reont well boaz hag setu e vo lakaet keleier un darvoud, un dra ispisial o deus anvet Sony Direct, enfin un doare Sony Direct o deus. Enfin n'eo ket anvet Mosse, mais un darvoud war Nintendo o deus... Ah, ok. Setu neuze moarvat e vo graet se ganto. bet e vo ar Summer Game Fest. aze e vo kinniget gant Geoff Cayley hag a zo anavezet mat evit ober war-dro ar Games Awards. neuze evel-se, ba un den anavezet gant ar metoù ha moarvat engouestl da da gaout emglevioù gant embregerezhioù evit diskuliañ c'hoarioù nevez ha tout. Ya. N'ouzon ket. A zevo eus miz Mae betek miz Eost neuze ez vo war hirdermen war a seblant met darvoudoù a vo. Be vo darvoud karetoc'h no l'RPC Gaming Show evit gwelet tud o komz a-benn o c'hoari war le Ren e-pad un hanter-eur. Enfin, PC Gaming Show a pas de super pell hag a-wechoù e vez komzet peut-être kalz re hir e soarioù. Enfin, n'eo ket tamm ebet an doare Chaud evel ar prezegenn gwall en itri. Met bon, aze war memes tra m'emañ vat 'vo war Zoom quoi. Aze 'vo da c'hwec'h a viz Mezheven. Goude 'vo un dra dedennus, ar Guerilla Collective. Aze e vo ur strollegezh, ur strollegezh c'hoarioù dizalc'h 'benn ar fin e embregerezhioù. C'hoarioù dizalc'h a raio ur show a-ratozh-kaer peger 'benn ar fin gant an itri alies gant ar Ar prezegennoù e veze ul lodenn c'hoarioù dizalc'h neuze aze dre ma n'eus ket da itri, marteze vo kollet an tamm a lodenn-se neuze o deus divizet. Ba setu ober un dra bennak etrezo. Neuze se vo eus ar c'hwec'h betek an eizh a viz Mezheven hag e vo embragerezhioù evel Rebellion, Coffee Stain, Humble Bundle hag a bro du c'hoarioù bremañ. Ha l'Ariane Studio, neuze, l'Ariane Studio, evel-just, a zo o tiorren Baldur's Gate 3 er mare-mañ. Me, me gav e ormenaz mat peger um, da gustum e-barzh an itri e oa... Um, yeah. E oa um, ben a-fin c'hoario dizalc'h barzh un tammig pep tra. Microsoft yeah. a la rea ba be voar c'hoari dizalc'h-mañ, Nintendo a la re be voar c'hoari dizalc'h-mañ. Sony, tout. Oc'h oc'h, ben a fin e treuz... Euh, letrin pe tout-se, hag e just ar c'hoarioù dizalc'h m'oc'h aet me gav eo dedennus quoi. Ya, gwir. E stroll, e ya strollañ an traoù-se. Da am soñj an dud a blij dezhe seurt c'hoarioù ha n'int ket re ret stag de letrin pe de un doare c'hoari. Goude be vo un dra EA Play Live d'an aneka viz Mezheven. Me eo o memes live hag an traoù EA da voaz n'ouzon ket ma sellin. Bet e voen darvoud ispisial Cyberpunk daou vil seitek ha tri-ugent. moarvat evit diskouez gameplay ar c'hoari c'hoazh, peogwir e teue maez e miz Gwengolo, n'eus eben nebeut, d'an unnek a viz mez even ivez. Bet e vo ar Future Games Show evit diskouez c'hoarioù an dazont, an anv gav an iskis, mais c'hoazh ur show c'hoarioù, bah, un tanvel a, Ar Summer Game Fest aze n'ouzon ket petra an diforc'h ma 'vat da emglevioù all quoi. Hag a vo e, e miz Mezheven ivez? Ma teze 'vo muioc'h diwar-benn VR euh, traoù-esae Ah non non, ton mes bet juste evit c'hoarioù da zont quoi. Ah, ok. c'hoarioù bras censé de vo c'hoarioù Triple A à tout. Ah, ya. Neuze aze vo une doare itri bis quoi. Ha bez zo Ubisoft Forward, neuze aze vo penn da benn bah, prezeg en Ubisoft mais ket en itri quoi. D'an daouzek a vid Mezheven neuze ur bern c'hoarioù a zo dreist-holl a Assassin's Creed nevez mm. moarvat vo gwelet gwir gameplay. Piv o doa embannet ur video gameplay war YouTube a oa ket tamm ebet gameplay neuze an du tout un tamm super fuloret. Neuze moarvat aze vo gwelet gameplay ha marteze vo klevet komz eus uh, Beyond Good and Evil Daou ma n'eo ket marv ar actrice pe an eus ket klevet komz abaoe super pell. Hag un tamm euh, tonkat Beyond Good and Evil Daou euh, da vez annulet euh, ur bloaz goude bezañ bet Evel c'est ar tier gauche da'm soñj eo bet disklêriet oh ya krogadonos de la bourrade war behan goulenn nivel daou. Enfin setu un tamm istor ar c'hoari. Bez e vo ur Steam Game Festival neuze da'm soñj aze vo ket prezegennoù met demo c'hoarioù da zont a vo lakaet war Steam peadra mod-se neuze c'hall bezañ dezenus eus an nao betek ar pevarzek a viz mezheven neuze pad mare an itri quoi. Ya penn da benn. Gwell e vez benn a fin kalzik embregerezhioù a brofit eus ar prantad-mañ lec'h ma zo an dud un tamm e vakañsoù tout fin pe o vont da vakañsiñ. Ha neuz out eus amzer evit enfin ar mare-mañ evit komz eus ar c'hoarioù a teuio maez da varrenn Nedeleg ha tout fin d'am soñj d'ur bern Bern abegoù perak ar mare-se a zo dibabet evit komz eus ar c'hoarioù da soñj. Ya, Juruoc'h e-keñver ba an embregerezhioù achu ar bloavezh ekonomikel e miz Meurzh on ket-se. Marteze. Marteze al liamm benefis eo kentañ tremiziad ar bloavezh ekonomikel n'hoc'h e c'hallomp dija merzout c'hoari-mañ-c'hoari marteze fin da soñj eo abeg o wese. Hag gwereb ha penaos e anvet an dra zo e Alamagn? Gamescom? Ya! Ar Gamescom zo nullet ivez. Ya. D'am soñj an Tokyo Game Show an Tokyo Game Show vo nullet ivez. N'oc'h a-benn a fin tout an darvoudoù bras deus an hañv quoi a vo nullet. Da'm soñj 'vit ar An diorroerien, an embannerien ha tout emaot ket memes tra en doare da vrudañ c'hoarioù dazont. E benn ar fin, un emgav a zo boaz, fin an dud zo boaz da da gadañ an emgav-se, n'oc'h ket koulz mirout zoken oc'h er stumm disheñvel ar bloaz-mañ. Nintendo ne zellere netra, marteze a rae foan Nintendo Direct. Ja, mais vel hini a ra Nintendo Direct pa dagn c'hoant. Ya, penaos bepred oa un tamm eus o zu, quoi, oa pas dormetri, mais... Fin bepred nan, a boa un toullad blau a jo. Ya. Okay. Setu c'hoant malavar un dra all, me meus ket soñj, neuze... Ya, c'hoant a lavar, marteze kement-se a vo un tamm marv an itri dija bloaz paset oa bet... oa bet un tamm cheu peger o doa graet sapre sotounioù aze en ur ziskuilhañ, enfin bet oa bet penaos... penaos... tud o laerezh roadennoù kazetennerien hag o lakaat da wel an holl. Neuze e oa bet ur bern roadennoù kazetennourien a oa deut d'an itri. neuze e oa chomlec'hioù niverennoù pellgomz ha tout a oa bet diskuliet. neuze ar gazetennerien ne oant ket tamm ebet laouen hag... Ya setu, a oa bet kalzik anezhe a doa lâret ne zeufen ket ken d'an itri, quoi. gant neuze. abaoe ur bloaz pe daou ivez e klask an itrid neuze digor d'an holl ha n'eo ket just ar gazetennerien. A-benn a fin e poellek peger a-raok er bloavezhioù lec'h m'eo kroget an itri e oa em eus kazetennerien evit brudañ an traoù ha bremañ meus an holl a sell ouzh ar prezegennoù a-raok oa just ar gazetennerien ha goude veze graet pennajoù. Bremañ, gant an teknologiezhioù nevez ezel an holl neuze benn ar fin n'eus ket kement hag ar gazetennerien. Ar fin c'hoazh a-raok war ar gazetennerien e c'haller c'hoari neuze radio-ali. Bremañ e krogont da zegemer ar foran kwa. Hag aze neuze gant ar fait ne vefe ket ar bloaz-mañ marteze e krogo muioc'h-mui da gemm un tamm an doare d'ober an itri hag dre ma zo Sony, EA ha tout neuze on ket ken

Peseurt den eo Gameblog Gameblog, trugarez. Euh, ben, a fin tout dans ar media iose, nor gant kazetenn a rien a vicher, hag all, a gav kenkoulz euh, zelet war YouTube vel an dut, hag euh, reio oli war aon. Yeah. A dam sonj muioc'h mui a kazetenn a rien n'int ket amerikan a raio se, ben a fin ne yeah, ne, ne font ket betek Los Angeles. Betek Los Angeles. Daoust ma roan tu da c'hoari, mais bon. N'ouzon ket. Mm. Ah ya, evit SR c'hoari. Ya, oui, ya, ya, ya. Pennoc'h e vo kaset nebeutoc'h a dud, quoi. Ya. Bon, euh, gwelet vo en ar blev ar blaouezho ton. Ya, met gwell eus tu euh, ar zin emañ o chanch, quoi. Ya, ya, penn-a-benn. Marteze e ver zo an enberger echoun deus kedemeus eus an eutrip peger e dispignon ar Bernard C'han gant ar prezegennou gant ar standou ha tout hag e verson e, e c'hallon ober ar memes bruderez e panitri, quoi. Ba Nintendo aze un tamm o doa merzet benefin e e prientiñ ur brezegen live gant moteze arzourien pezhoneresk ha tout se hag a c'halle tremen fall, enfin aesoc'h oa da verañ benefin filmañ en a-raok un dra.

Me zo vont da gomz diwar-benn The Walking Dead The Final Season peogwir 'm eus bet amzer da achuiñ da c'hoari da The Walking Dead aboe ar wech all. N'oc'h peder rann zo da beware bloavezh The Walking Dead. D'ar bevarzek a viz Gouere daou vil triwec'h oa deuet er-maez ar rann gentañ war Windows, Xbox One, PS5 ha Switch. Hag adalek an trede rann

evit skrivañ ur pevar mhm. hag oa ket uh, ar c'hevit an eil hag an trede. Okay. Setu perak mateze e ken c'heñvel ar pevarel deus ar bloavezh kentañ. Hag Skybound a zo ben a fin un embregerezh a zo meret gant uh, Kirk... Uh, an den a ra Vaouging Den. Captain Kirk Non. Ah ya, an den a, a skrive. Ya. Ya, ok. Benn a fin 'neus krouet un embregerezh 'vit merañ tout ar produioù liammet gant e, e oberenn. Ok. Hag e-touez an traoù 'neus va soñj da, bah mod-se 'vo bet c'hoarioù video. N'oc'h eo ran c'hoarioù video 'barzh Skybound hag pa zo bet tout Distorted Tale 'neus kavet 'ba kenkoulz-se dit. Et achu fait an dud o raktres. It vije logik hag e achufe istor Clementine ha tout. Ha setu, n'oc'h eo petra an dra, un tamm ha pezh a zo c'hoarvezet. N'oc'h eo Diorroch vo ket euh, marteze an dud o deus labouret war euh, The Walking Dead et The Final Season. E bar Skybound fin a, a implijidi bet Telltale ne achomfont ket da labourat e Skybound goude. Ba n'eo ket sur o doa ur c'hevrad padus ouzh penaos. Ya, oc'h Skyburn ra eo ket re ret c'hoarioù e doare Telltale ha tout-se ober raio c'hoarioù The Walking Dead. Met C'hoarioù The Walking Dead all a zo? Non, met marteze vo rev en dazont. Gant Skyburn peogwir ez eo pal an embregerezh, pa ne fi. Ok. Setu. Oc'h e an doare da c'hoari zo Evel boaz. Mais bezo tre wigo a cheñch n'oc'h eo posubl eo dastum euh, objet d'eau barzh a- al lec'hioù vez gwelet quoi, hag Mhm. mirout nez un tamm 'vel euh, un a fin e c'heñvel un tamm deus ar skeudennoù barzh Life is Strange quoi, e Trewigo n'o deus Yeah. mann bet aweet gant an istor ha n'int ket a bouez. Mais e c'hallez o lakaat nez evit kinklañ da gamm ha tout n'oc'h un tamm fentus pa 'teus Yeah. tapet nez. E fin ar rann e lar euh, ah bah kavet ho peus euh, pemp diwar c'hwec'h euh, Ya, traoù a traoù da da zastumm, gontout, quoi. Ya, hag oa ket se a-raok nac'h Ya. oa fentus. Euh, e fin pep rann, e zeuzie un doa a-benn a fin, e r- ouzhpenn ar stad ego euh, kemeret gant an dibabo, zo ivez ur seurt poltred deus pep tudenn, hag un tamm e zantat Keñver an darempred zo gant etreoc'h o-taou kwa. N'oc'h ket lar ah ba den-mañ-den zo bet fucket pa 'teus dibabet tra-mañ-tra ankeniet eo pe fuloret eo pe a-benn ar fin eo dedennus gwelet. Me gav eo un tamm pinvidioc'h eget just lâret ba setu dibab un ho peus saveteiñ machin pe truc. Yeah. Nac'h eo oa oa kentoc'h ya emdroadur ha ha an darempred a greiera a santimant an dibaboù keñver kaozeadennoù o doa ur pouez bennak en afer kwa. Me zo bet e fin pep rann on bet o welet un tamm An traoù disheñvel hag ma santimant ya oa an tudennoù c'halle kaout ur bersonelezh all ma lârez trawal kwa oc'h e oa oa dedennus. Bez zo daou love interest ma fell deoc'h. N'am eus ket dibabet mont war-raok gant an istorioù-se mais... C'hoarit vez Clémentine? Ya. Ya. Ya, 'm eus ket lâret se. Ba ya. Hag ar prantajoù emgann zo un tamm disheñvel Da vareoù zo benefit eo digoroc'h e tachennoù ledanoc'h evit na oa a-raok ha n'oc'h ket benefit eus bagadoù workers o tont davedout hag e ret dit dont a-benn da loc'hanañ tout pe da vont kuit deus al lec'h ha tout-se. N'oc'h ket tamm nebeutoc'h kuitaü evit na oa da gustum met pas e gwirionez peogwir eo bepred War ma meus framm n'oc'h n'eo ket da denus-tre. Ret eo skeiñ war glin ar zombie goude da lakaat un dra barzh e benn evit ac'hanehañ an eil mont daved an eil nananana. Met bez 'zo kalz muioc'h a riskloù e teufe un trede dre-ha-dre evit ac'hanout ha travese n'oc'h e cheñche un tamm deus an doareoù emgann a oa a-raok kwa. Setu. Ya! Me zo ivez un dudenn anvet James. Neus lakaet anv da gatron lenn ha levioù bannoù-treset. Puilh e komz diwar-benn ar Whisperers hag a zo war a seblant barzh ar c'homiks. Ok. Hag eo super dedennus da ranked hiroc'h, met roet n'eus dic'hoant adstagañ barzh a levioù n'oc'h en école. Mhm. Pugañ beteget ma ket bet o c'hoant n'oc'h e setu. Hag ya ba vel vel ma lâret er penn-kentañ ez eus kalz mennozhioù heñvel deus re war ar bloavezh kentañ pugur e benn ar fin e ret desevel AJ un tamm Yeah. vel ma oa ret desevel Clementine. Ah, Evel-se e ra ar c'helc'h. Dres, a-benn da-benn. Neuze da gant-se ez eus prantajoù fromus-tre evel-just. Un aergelc'h revel deus Sa Majesté Desmouches gant bennafi ur gevredigezh bugale kwa, a-rank a-rank bet oan asambles kavout boued ha tout. Neuze tout al lodenn-se oa dedennus gant ur bern tudennoù sympa e-touez ar vugale. Setu. Kavet 'm eus oa ur c'hlozadur a-zoare evit ar rummad. Mann. Ar pederant oa brav, enfin pep tra n'eus plijet din. Laouen on e HUFVC evit Walking Dead a zo... a chomo da'm soñj a-bouez evitañ kwa 'vel doare c'hoari ha... Ya, d'ailleurs. Ba Gwelazé neuze. Ya. Penaos gwir eo n'ouzon ket ma vo c'hoarioù mod-se c'hoazh. Fin bezañ c'hoazh Life is Strange. Ya, setu. E Perc'huteu. Ya! Ba mod all eo ba c'hoarioù dizalc'h emaout-se evit kalzik forzh penaos. Ba un tamm memestra hag first person walker aze, walking walking simulator setu. Ma... Ya, met gant an traoù moral ha tout ouzhpenn. Ya, an dibabou d'ober. Ya. Ha Clementine, siwazh 'vo ket gwelet en-dro. Ba nemet ma vefe ur c'hoari nevez gant Skybound a implij Clementine d'ur rail shooter ha tout. c'est gwelloc'h fait que gwelet Ya, setu. La reine meus kenavo dai dija en un dor e brav, noc'h. Ma. Salut. Ha te ? Neuze me 'm eus c'hoariet gant Deep Rock Galactic, hag a zo ur c'hoari deux démesses nevez-zo e unan pik zero. Met a-raok e oa en Early Access neuze, setu perak e lâran un pik zero, ça dit ret eo. Et achu en Early Access. Et achu en Early Access, et deroù miz Mae, tamm pennan. Ur c'hoari dizalc'h eo, setu. 'm eus c'hoariet 'vez c'hor hag e c'haller c'hoari e-unan pe betek pevar-den neuze gant tri den all. Ar pal a zo ober kefridioù, da lâret eo mont barzh ur mengleuz evit pe bengleuziañ meinajoù pe adtapout robotoù pe lac'hañ euzhviled. pe c'hoazh tapout o vioù. Hag bewech benn ar fin e red ober ar pal pennañ, ar c'hefridi pennañ hag mont kuit goude barzh an escape pod e anvet. Setu hag pep live a zo savet un doare d'ar gwezeg ha bez' on hub e-lec'h ma zistrouez bewech evit dibab ar c'hefridi ha tout. Ha pa rae an neb lestr Yann, ul lestr a-us d'ar blanedenn, lec'h ma eo ret dit mengleuzia. pa vez c'hoariet e-unan neuze e vezer skoazellet gant ur robot a c'haller gwellaat ha tout. Ha mod-all e vez c'hoariet just gant ar c'hored, pe ar gored. Ar c'hored, d'am soñj. N'eo ket tud. Neuze pevar c'hlas a zo, neuze pevar doare tudenn, bez' zo ar gunner, neuze ar pistolenner, a zo arbennik war an emgann hag a c'hall staliañ un dirollianenn evit sikour da vont e lec'hioù all. Bez' zo ur skout hag a zo maen kareta hag a neuz ur grapin hag gouleier a c'hall lakaat ivez peogwir n'eus ket gouloù 'barzh ar mengleuz. Bez zo un ijinour, un engineer, hag a c'hall neuze lakaat savennoù hag tourelloù evit en em zifenn peogwir e vezer taget e-pad ar c'hefridi. Ha bez zo ur pevar hini a zo an driller, neuze an touller, hag a c'hall neuze toullañ efedusoc'h peogwir a-wechoù e red e c'h- a-benn ar fin e c'haller ober toulloù pep lec'h. ma fell deoc'h, met just kemer an amzer, quoi, neuze. Et gwelloc'h ober juste lec'hioù dedenus. Mm. Setu, mais n'eo ket fall an tu e c'haller distruj pep tra. Ben ar fin gant ar vangleuz. Euh, setu, on a ben nous à pas genre un enterreur euh, d'armuia quoi, pe ugent minutes. Neuze e-pad ar c'hefridi e c'haller dastum arc'hant ha meinezioù hag ma gazervijio goude barzh ar c'hub da ouelaat an dudenn, da brenañ ar mont e vez ha tout se. Kalz a draoù a zo d'ober a-benn ar fin a feur ma zerv a-raok hag ma vez prenet traoù hag dastumet arc'hant hag skiant-prenet e c'haller ober traoù nevez. Goude zo tu ober an deep dives da lâret eo, e tri live da heul ha tout. Ur bern traoù a zo. Hag plijus-tre eo d'ober asambles gant tud all. Me 'm eus bet c'hoariet gant daou genseurt, enfin daou daou vignon all. Hag e oa plijus-tre dreist-holl pad ar c'hensina ha tout. kalz a fent a zo er c'hoari 'benn ar fin n'eo ket serius tamm ebet hag ar c'horet a lâr ober an traoù droch bepred hag un hub zo un davarn lec'h ma c'haller prenañ bier hag 'm eus un jukebox lec'h ma c'haller dañsal ha tout. Neuze, un tamm, neuze etre daou gefridi ez ec'h da ever ur banne. Ensuite, euh, da, da zañsal un doare droch. Enfin, setu, euh, neuze n'eo ket fall. Enfin, beus ur bern, euh, bern menujoù mose, Yeah. euh, ha beus ur bern achievement droch, genre euh, un hub ez eus euh, tonnelloù. Ha genre, euh, ma chomez vers ça ou vers un tonnel et pas de terrailen peus un achievement, pe malak ez ne hall euh, e kichen ar fusienne peus, enfin, peus un achievement, enfin, un traoù droch mose. Hag a zo fentus. Ker a-walc'h eo, tregont euro evit ur c'hoari dizalc'h. Diàr ar leve, setu. setu. Me, me gav dal war boan m'ho peus mignoned evit c'hoari ganto peger a zeu ag Urner a-benn traoù d'ober. Enfin, aze em eus roet un tregont eurvezh bennak hag em eus c'hoazh kalz a traoù d'ober. Hag aes benn ar fin, vel ma pad ur c'hefridi d'an teveur bennak, benn ar fin e c'haller... setu ober unan ur wech an amzer. Hag n'eo ket diarinkus. Setu. ar framm a zo un tamm evel vermintide pe vermintide daou evit ar re o deus c'hoariet da se met gant evel-just n'eus ket kement a emgannoù. Hag ar fait ma vefe al liveoù savet un tamm war ar prim en un doare dargouezhek ne lâret eo n'int morse heñvel a gavan gwelloc'h evit kenderc'hel da c'hoari quoi. Puilh pa barzh vermintide ha liveoù zo bepred ar memes re, neuze en vefe 'peus graet 'nez holl. Bah, euh, peu d'un temps, échouer da c'hoari, quoi. Setu, hag aze, padal, e disheñvel bepred. Neuze, kavan e, hag bezo kalz muioc'h a, a, a traoù diavez, enfin, traoù d'ober euh, evit gwellad et, et du den, neuze, gavan, gavan euh, gwelloc'h evit c'hoari pas de pell. Enfin, enfin Iandermen kentoc'h. Setu neuze hag a Liandor. Euh... N'eus ket c'hoariet ma-un c'hoazh, neuze super ger kentoc'h da c'hoari gant tud all. Goude, goude e, gred mat a-walc'h ivez euh, evit euh, c'hoari gant tud euh, dre zegouezh war internet hag evit ar poent, m'eus ket bet a, a dud torpenn bewech oa a-wechoù e veze ket kaozet tamm ebet gant dud all, a just gred ar pezh oa d'ober hag a-wechoù oa tud o o klask ma komz evit vefe aesoc'h c'hoari kwa, evit evit ma vefe efedusoc'h ar skipailh ha tout, ha bewech 'oa Seven ha Gentil an dud, hag morse n'eo bet duchet warnon peogwir 'm boa ket graet un dra bennak ranken ober. N'eus ket unan a c'haller c'hoari gant tud dre zegouezh war internet hag efentus memestra. Setu. Mat. Ha gant petra c'hoariez mod all ar mare-mañ? Bah bepred Animal Crossing, evel-just. setu tout. Ya, vraiment, on dise trop ouais da labourat ez fizikel. Ya. E ne c'hoarian ket kement ken. Me ret vo dir c'hoari da Life is Strange 2 peger 'm eus prenet. Ya. Ya. Ya.

gant c'hoarioù all. C'hoant 'peus tremen da lodenn goude Ba ya. Dra rez pa c'hoariez ket te. Ba krog, me 'meus komzet kalz dija. Ok. Ya. Ba ya, ouien ket paradis ba pellboaz, hoc'h eus e vennegiñ euh, meur a zra. E pad ar prantad euh, kraoùiañ 'meus bet c'hoant adstagañ gant ar stirad Community. Pugur euh, benn ar fin 'oa ur stirad amprestez e levraoueg hag pezh a zo e Frañs 'vez ket kavet an DVD goude ar peware bloavezh fin goude an trede bloavezh quoi. Ya. Oc'h ma james gwelet goude an trede. Hag bah ma ket klasket un doare all da welet peogwir on re lizirek. Mais aboe pegen tamm miz Ebrel 'mañ war Netflix tout ar sterat tout ar sterat. Noc'h eo on adstaget adalek ar bloavezh pewar. En hoc'h penn gentañ ar pevare bloavezh 'm eus kavet poanius peogwir ba n'ouzon ket adkaven ket ha pezh 'blije din 'barzh ar stirad ha tout-se ha gant un tamm jenet e mode ah ben a fin marteze on kosed hag gavan ket fentus ken. Hag e gwirionez e oa kentoc'h ben ar showrunner oa aet kuit hag oa a seblant o doa kudennoù davit skrivañ enfin oa ket ken mat quoi. Met adalek kreiz ar bloavezh 'm eus bet da santimant e oa o tont en-dro d'ar pezh a blije din, ar pezh a zo benn ar fin ranno ispisial resis gant temoù fin bottle episode penn-da-benn hag a zo a galite uhel-tre. Hag er pempvet bloavezh, ar pempvet bloavezh 'meus kavet mat-tre war memes framm, mui fromus kenañ da vareoù zo. Ha fentus en-dro ha tout. Oc'h ret vo din kenderc'hel gant community hag a zo ur stirad fentus hag evit ar re a blij dezhe ar sinema Hag a ra ar stirajo e dedennoù mm. spontus pour ober un traoù meta, tout fin ober un daveo forzh pegement hag hag hag yeah. uh, N'oc'h eo dedennus bepred. Setu. A-hendall hon eus achuet da sellet eus Dark Crystal The Age, of, Resistance, a benn a fin, goude tri bleu an terre. mm. Lakaet hon eus pell spontus vit zellet, peger e zelle ma asambles. Mm. Uh, Gam eus kavet brav eston, Ya. Film plijus-tre ar c'hed ar blaouez 'm eus kavet oa oa ul labour a galite uhel-tre quoi. Ya ma oa sauzet oa rannoù hanter-kant munut benefil. Ma klevet komz ar stirad soñjen oa kentoc'h ba val traezhennoù bev dre vras zo rannoù ugent munut. Ya. Hag oa dek rann ugent munut setu zera ba un tamm vel ur film kazi. Eben e Finland e tegront hanter-kant munut neuze kalz muioc'h eget ar film orin. quoi. Ya, Neuze c'est bédu savoir et vefe- defe bet ar budget evit ober tout se. Ya. Enfin, me gav cool. ya, ya. Me zo bet bormet gant, euh, ya, gant neuz ar stirat, an doare da vewañ, de... Et puis, ben a fin, un ob- e gavan un oberenn a, a za en tuon, d'an- un oberenn a zo bet savet divar An oberenn orin hag a za en tu-hont d'an oberenn orin, Yeah. quoi. Euh, zo gwelloc'h evidon, fait ket beuret Yeah. kalz hiroc'h, neuze zo Yeah. kalz muioc'h a, a, a zanvez hag euh, a donder euh, en Yeah. daremprejou etre an tudennou ha tout. Hag ne fin megov, ben a fin etre an nitriko politikel, ar skeksis. Sexis. Keksis. Pal ar rimod, tudennoù disheñvel ar gelfling, mm. euh, bezo, ar, bezo prantajoù fentus, prantajoù euzhus, prantajoù fromus, en fin. Setu, euh, ouzhpenn un dra dudius evit ar vugale, quoi, fin da ma film kezé e kennebeut, mais... Mais il y a un dra, un film d'ar film bidon, et, enfin, et setu, est quasi... Euh,

Hag mod-all 'm eus ur film da guzuliañ hag a zo ur film korean anvet Battleship Island, a zo ur film diwar-benn an enezenn e Bro-Japan, a zo un e- a zo an enezenn 'oa bet filmet 'barzh Inception oc'h a zo brudet a-walc'h, a zo 'benn ar fin un enezenn hag a oa just ur vengler Ya. Hag e davare an eil brezel bed e vije ba sklaved korean, donc oa kaset da labourat war an enezenn-se a-benn a fin e fin an eil brezel bed e pa zante Bro-Japan ben oaint ket en ur super saviad. ez eus bet ur strollad tud borc'hed fin koreaniz borc'hed o deus gwelet un emsavadeg hag ar film a gomz diwar-benn-se. Ok. Noc'h eo dedennus eo peurbenn ar fin ha tud Korea o deus abego disheñvel evit ober un emsavadeg a-wechoù abego emgar-tre quoi. Yeah. Mais setu, me gav eo just a-walc'h dedennus penaos e c'hall ur strollad Sevel a-enep un dra spontus, gant abegoù a bep seurt kwa. Rak evitañ me, daou film disheñvel 'benn ar fin. Ar film kentañ a ziskoa 'n tamm ar vuhez, penaos e klask pep hini dreist bevañ, kavout doareoù evit pas bezañ e postoù zo, enfin klask 'benn ar fin kenlabourat gant Japaniz evit bezañ e postoù ok. Hag an eil lodenn ar film zo penn-da-benn ur film penaos tec'hout kuit deus the lêr, quoi, deus an toull-bac'h. Hag an div lodenn zo dispar. Ha brav-tre ar film, kemer skeudennoù ha tout, ha dedennus kemer istor, ha fromus, enfin dispar Moskowet. Comme se passe bien en bégolle et doar skramm bras, mais c'est tu. Ade. Euh, bah, me, zo vont da gomz c'hoaz diwar-benn Clone Wars, m'eus déjà komzet diwar-benn-se, mais aze m'eus gwelet ar seizvet bloavezh neuze. On vont da displegañ un tamm istor ar stirat hag un zo un tamm da luziet. Eh ben, a fin zo bet graet pemp euh, bloavezh gant Cartoon Network, euh, abaoe euh, daouit pevarzek, pendra mosi. Euh, goude ar pemp bloavezh-se, eh ben, dat prenet euh, Cartoon Network Nann, Lucasfilm. Ya. Gant Disney. Neuze Disney o deus dibabet Nula The Clone Wars, mhm. evit euh, sevel un arstirat euh, Rebels, Star Wars Rebels, hag a zo ivez lusket gant euh, neuze Dave Filoni, hag a zo an den a ra war-dro Clone Wars hag Rebels, hag neuze labouret war The Mandalorian ivez, enfin, den super cool. Ha goude neuze m'eo o doa o deus nullet a-benn ar fin pa oant int o sevel rannoù neuze da lâret eo enfin e spontus enfin peogwir ez boa ur bern rannoù ha kazi prest hag o deus dibabet genre ben non paouezet 'vo gant Clone Wars neuze goude-se neuze o deus embannet ul levr diwar-benn an dudenn Ventress divhar neuze ar rannoù zo bet nullet ar c'homics zo ket marteze marteze emañ en lavar Darth Maul Un tamm spoilers d'ar Small zo bev, mais bon, vraiment, eo bet gwelet war ur bern oberennoù all. Hag euh, eh bien, embannet ivez euh, pseudo dedennus war lec'hienn Star Wars Video You Benafin. Euh, ar pezh rant-nous diechu da lâret eo vez gwelet tammou storyboard hag tammou ivez euh, qu'est storyboard mais traoù 3D enfin traoù 3D euh, un rock euh, film un rock fait échu quoi nous avait goulet de n'eus ket a tekstur na netra, mais setu a gant un displegadenn eus petra war da vezañ, hag fortnous zo bet enrollet ar mouezhioù dija, neuze bet klevet Ya, setu, dre voaz, et d'ar mare-se vet enrollet ar mouezhioù just a-hoc'h pa vet ar sort vil. Mm. Filmet gant vit dre voaz. Ya, ya, Enfin, ne oa ket graet evit bezañ brav, non, non. setu, neuze hag a dremen war Utapao, hag a zo... Ar blanedenn lec'h ma lâr Obi-Wan grevous barzh ar Rantri neuze bez Obi-Wan hag Anakin o tistreiñ war ar blanedenn-se enfin o vont war ar blanedenn-se d'ober traoùigoù pad ar rann-se zo dedennus neuze. Ha neuze gant ar rannoù all o deus divizet Disney ober ur bloavezh nevez neuze ar bloavezh c'hwec'h hag a zo bet skignet war Netflix peogwir ket c'hoazh eus Disney mui d'ar mare-se. Hag aze zo kalzik a istorioù hag traoù cool a-walc'h. Bez' e vo un istor a zispleg perak eo gouest Jedi zo da gomz da go- enfin da gomz d'ar re all p'int marv, Ah ya. ha ket reoù all. Bez' zo ur bern traoù all hag dreist-holl il y a unan pouezus-tre diwar-benn an urzh c'hwec'h tregont a-raok na vefe disklêriet, enfin traoù un tamm cool gant ar c'hlo- ar c'hlo- ar gloned. Setu hag neuze sur ar bloavezh-c'hwec'h oa hag benn ar fin o deus sikouret rannoù zo da vezañ echuet. Pezh oa cool. Hag se oa un toullad bloavezhioù zo dija. Ha bremañ n'ouzon ket re perak o deus dibabet klozañ ar stirad neuze war Disney Mui neuze gant ur bloavezh seizh Neuze brav eston aze, bloavezh c'hwec'h ivez e oa brav-tre, neuze penn-kentañ Clonwarz n'o doa budget ebet hag e oa mega vilozus hag ar bevad oa spontus hag vez gwelet mat benn ar fin adalek ar bloavezh kentañ betek ar c'hwec'h pe seizh eo chanchet met kalz-kalz hag gwelet hag alz. Ya, met re ret ma oa muioc'h arc'hant e Gwened. Ya, ya, setu. Ze denu savoir un tamm gwelet euh, Ya, emdro un emdro a dur a ba ar beord. Euh, neuze ar bloavezh 6 euh, vel-se zo mat-tre neuze bezo tri euh, istor. Bezo unan a zo euh, istor euh, ar Bad Batch, neuze se zo un doare euh, klonet ma oa a zo bet ur fazi ganto, neuze un tamm ispisial euh, Un doare Suicide Squad ar gloned n'eo ket fall. setu bez zo unan gant neuze e vez gwelet en-dro Ahsoka hag a zo ba tudenn pennañ Clone Wars kazi hañ dreist-holl ar an dudenn a zo bet lakaet war wel er stirad hag a ra avañturioù war Coruscant gant ar c'hoarezed Marteth. Neuze n'eo ket fall. Fin an istor-mañ ne blij ket kalz d'an dud war Reddit, mais bon, n'eo ket souezhus peger e gant merc'hed latino neuze. Setu. Ya, mais ouzhpenn piv... Enfin, who cares? Rer ket fout deus tud Reddit. Ya, evel-just. Mais setu. Goude, dreist-holl, ar pevar rann diwezhañ a zo neuze ar pezh a gloz Ar stirad The Siege of Mandalore, neuze a dremen war Mandalore hag a vez gwelet kalzik Mandalore, istor Mandalore er The Clone Wars hag a vez kaoz kalz ivez e-barzh Rebels hag e-barzh The Mandalorian evel-just. Setu hag a zo dispar hag a dremen a-raok e-pad hag un tammig goude The Revenge of the Sith. Neuze setu gant tout ar pezh a c'hoarvez e-barzh hag m'eo kreiznet war Mandalore hag Ahsoka neuze. Setu, hag neuze deznus-tre, ne lârin ket muioc'h, mais setu, vel-just e c'hoarvez ur bern traoù vel ma c'hellit ijinañ. Ha neuze, e gwirionez, me gav e tout da Clone Wars a ouzhpenn kalz a donder en tudennoù hag en darempredoù etre Padme, Anakin hag Obi-Wan. Hag benn ar fin, evidon, e ouzhpenn kalz a draoù da Revenge of the Sith, enfin, memes adsellet goude Revenge of the Sith a gont bet kalz muioc'h fromet gant tout ar pezh a c'hoarvez eget a-raok peger a-raok oa enfin ouen ket ken engouestlet en tudennoù hag aze nouzhpennet tout an istor a oa a-raok neuze pa vez soñjet aze e kalz muioc'h enfin vel just ben a fin n'eo ket bez zo kudennoù peger barzh Revenge of the Sith pa kejont gant Dooku evit an eil gwech padal barzh Clone Wars e kejont kalzig a gwech ha pa kejont gant Grievous e rentri evit ar wech kentañ padal, enfin setu, enfin bez zo ur bern traoù un tamm na glotont ket, yeah. mais euh, memestra, e, hag Tutankhamun a zo mais disheñvel-mik, me gav, etre euh, Hayden Christensen hag euh, euh, an dudenn barzh Clone Wars a zo kalz dedennusoc'h, me gav, eget an doreado rebeliskis avec avet barzh ar daou hag un tamm nebeutoc'h, mais un tamm memestra war ar rentri. Fin d'am jour n'eo ket dre ret dre faot Hayden Christensen. Ah non, vel just. Meus ket c'hoant lakaat tout ar ber war Hayden Christensen. Pi war re mouezh euh, Anakin e bar. N'ouzon ket, euh, naktour mouezh amerikan. Euh, eus question, joz, on a eu... Euh, non, mais n'eo ket un den euh, anvet ar vit rolou all, quoi.

Enfin, me gav ma plij deoc'h Star Wars, met n'eo ket bet kendrec'het kalz gant ar prelogienn. E Kuzul an Deurzh eus Clone Wars neuze ret eo mont e-biou a ran un tamm torr-penn hag er bloavezh kentañ n'eo ket dispar, mais me gav e talv ar boan. Bremañ 'vez kavet pep tra war Disney Me? Ya, neuze bez zo ur film penn kentañ, n'eo ket dispar, mais ret eo sellet ar film peogwir ar filmañ e vez Kinniget, ya, dreist-holl Ahsoka a vez kinniget aze. Ha goude, euh, bah, bez zo seiz bloavezh a vez kavet Ney Hall war Disney Mui. Setu. Ha goude Red Zelet ouzh Solo. Bez zo dave out da Clone Wars bar Solo. Euh, bez zo ur mare, bez zo euh, Lando Calrissian a lâr noaz lâc'het Horasing. Ha ben a fin Horasing a zo euh, un duden avec goet kas bar Clone Wars, enfin traoù un tamm euh, fanservice et tout. Mm -hmm.